Ararat ji mêj ve bi kirasê xwe yê spî li wir rûniştiye û hêviyan diafirîne. Serkeftin û şikestinan dihejmêre. Pirrengiya jîngeha Araratê dibe xelweta aşiqan. Dewlemendiya zozanan dibine çêra xewnên hunermendan û ferebûna singê Araratê, dibe azadiya hespên viyana wan. Di nav talîzokên berfa araretê de bêhna bihara wê honkayiya havînên koçeriyê de sala hezar û neh sed û pêncî û didiyan Siyabend ji dayik bûye. Wextê ez ji diya xwe bûm bavê diya me

û ev jî serokê seroktiya hespê revokê me dikir. Wexta çêre li çiyakî kêm bûye ya berê revoke dida cîkî dinê. Ba me revokanê Em bêjin keriyê hespa ra dibêjin. Siyamend mezin bû, evîna wî ji wê jîngehê ra mezin bû, caniya wî mezin bû, hezkirin dida wê û hezkirin werdigirt. Wexta çat te ra dibêjim canî nû dibû, ez diçûm, min destê xwe da Şakir dibir, Şakir tune min xwe dibir. Meyna şê ez nas kirim dihat destê min da xo yan jî şekir da dilist. Ez diçûm min canî wî ya tîmar dikir, min hil dida, ji min ra tişte nedigot yanî. Dizanî ez dostekê im. Lê kesî din ê xerîb hata Goyê xwe bel dikir, nedixwastianê kesê xerîb bê nêzîk bibe. Ev tişta têye bîra me. Ji jiyana koçeriyê bi pez re, bi hespan re, ji nehîniyên zozanên Kurdistanê çi di bîra mirov dimîne? Jiyana zozanan ji sibê ça ji xew Hişyar bûme, çûme ber berxa, berx cêrandine hatime malê, bêrî, alîkirina malê, malbatê. Jiyaneke em bêjin pir bi kûranî gele tişt diqewime dema rojekî de. Di salên zaroktiyê de Siyabend li mezinan guhdarî dikir, çîrok di serê xwe de çê dikirin û bi tiliyên xwe li hewayê dikire tablo. Wexta ez piçûk bûm Her tiştan piranî wênê em bêjin hespa wî ya yê tiştê dinê wî ya min bi li ser erdê min cixî dikir. Sa yanî qelem, defter vêngê sa nehêso ku meriv dest bixe. Kesî tiştek bigota, çîrokek bigota yanî meselek bihata qisekirinê min tilê nêz bi xeyalê xwe de min tilê destê min bilind bû min em bêjin esmana de min wêneyê wê ya çêdikir. Ev tê bîra me anî. Şêwekarî tiştekî eyb bû û ew li Siyamed jî qedexe bû. Lê bi dizî û li ber berxan bi tiliyên xwe gotûbêj di navbera keviran û kêrûskê de germ dikir û encam Dibû pêkerên biçûk. Li wir tiliyên xwe birîn dikirin û li malê jî sîle dixwarin. Siyamend zaroktî li pê xwe hişt lê bûyerên wê demê her dijiyan û dibûne tablo. Tişt êsa têne bîra me ez firsenda me heye ez tablo kî çêdikim. Em bijîn cawêk meha serçerçevê ew kirine ku berdest hewn ez. Destê xwe re ez bi wana reşê ve dikim ku roja wê tê ez wana bi rengî çê dikim û amade dikim. Rojekî em zar bûn ber bi Zozanê em ê em rêya me ber bi Zozanê bû. Me dî naxta wê gurek me hev zanî û se ye lê nêzîkî me bû me dî naxta wê ev gur e. Hema sa Em hingê em ber bi Zozanê ber bi kona diçûn ew jî dawû dû me bem me dihat. Ew serhatê ke ez tê re derbas bûme tiştêk pêwîste bêne çêkinê pir in zanî. Ez hunermendekî kurd ku ez pê re negihînim me vêya çîm kê çê bike. Ku emrê me re sed salî jî bijîm. Têrê nake ez ewqas tiştî çê bikim. Lê çi qasî ez pê re bigihînim ewqasî kar e.

Zaroktîya xwe de salê yanzdeh, danzdeh, sêzdeh salê de ez hîn bûbûm. Min sê hev mehsî girtin ez ber bi Zozanê ber bi malê diçûm. Sê hev merivê bi tiving siyar roberê me bûn. Li min rawestîn got ka mehsiyê xwe bide min. Ez dixwazim tu wan masiya bidî. Ez jî şeşper ser wistiyê min e. Şeşper em bêjin destî wî ya çar pênc metre dirêj e. E, ji bo ku tu bigihînî masiya. E, masiyê min jî ser diranê e, şeşperê em bêjin dihejin ha. Niha ez bitirsim lê ez masiyê xwe nadim. Ew ya careke nû got masiya bide min. Ez dixwazim tu masiya bidî min. Deng ji min dernakeve. Careke nê min re got tu masiya nedî, tu zanî destê xwe dide tivingî, tivingî hildide. Ez tirsiyam lê nişkê wa ez pir bi hêrs bûm. Ew ya got, Tu masiya nedî, tu zanî, daha min vê sa şirove kir ku tu zanî ez ê te bikujim. Min jî got, tu tiştekî min bikî ez ê jî hespê te bikujim. Min şeşbera xwe raberî wî kir. Ew got, Hazak tu mêrî. Hat destê xwe li serê min xist, derbas û çû. Ji ajelên xeternak têra xwe tirs û wêrekî wergirt. Ji rengên deşt û zozanên Kurdistanê xezîneya xwe ya rengan têr kir û ji dengbêjên çiyayî derûna xwe ji muzîkê dagirt. Ji ber ku Konê bapîrê wî bê şevbihêrkên hunerî nedima. Di zaroktiya min de kalkiyê min cimehta wê hertim şên bû. Dengbêj dihatin li stran digotin. Bilûrvan hebû dihat bilûrê dixist û stran û çîrok dihatine gotinê. Çîroka me Mizîn. Borê boz, hespê me mizin bij. Ew ker û kilik bicank. Yanî gelê çîroka da niha ez strana ke gelî siyara. Tablo ya ez çê dikim, gelê dengbîj ya dibêjin. Li piranî de rewanê hatiye gotinê dema ku da merv xort bû, merva fehm dikir bi hingê kultura çanda kurdî hatibû qedexekirinê. Stran gotin ne Rojanî bû zanî. Ya Radyo Yêrîvanê hertim demoyê dihat her kes ber radyoyê diciviya û guhdarî dikir. Ji bo xwendinê Siyamen diçe Stenbol û diviyabû xwendina administrasyonê bike.

Destanên kurdî yên ku bi salan di guhê zarokan de dihatine xwendin û meyandin, gav bi gav bi tiliyên şêwekar dibûne tablo. Çiqasî navê tê de derbas tu Mem Zîn vejî, Mem navekî Piştî îslamiyetê hatiye bikaranîn lê berêya meqeq navê ya tiştekî din hebe ye. Lê eva ser epoka eposa Mem û Zîn e. Ji wê ya em bêjin saneke wê derê keçikê mîrê periya rê dikevin Bi hespê xwe ne her hespek bi rengekê ev çîroka min bihîstiye. Rengê porê wan a jî her xwişkek rengekî cida ye. Ku stîla ku ku serê rêya xwe ew ê here ciwantir e dinyayê wê bihînin û wana bi hevdi mer bikin. Ew ku stîla jî Destê xûşka me zindan e. Ça hûn dibînin vira. Û ev rê de diçin, serê rêya xwe gelê ciya re derbas dibin. Nexşê derdorê wê ya ji tewnê kurdî tê. Evana serê rêya xwe ça min got, Rastî gelek xetera têne. Ji evana jî em bêjin cerd yê ki rêya wana dixwazin bibirin neqencî wan re bikin kesê êsan e yanî. Ewa jî hinekî sîmbol vê tiştê de hene em bêjin evana rêda em bêjin şerê azêdiya Kurdistanê

Xwendin, kar, siyaset û qerarat bi xwe re anîne Swêdê. Lê gava ku mirov bê viyana xwe welatê xwe bi cî dihêle, gelo di tûrê mirovan de çi heye? Rê tiştekî din ê girîng ew e ku meriv ça rêya çanda kurdî bi ya dinyayê Welatê din ê vajî bi hev dayne. Vî alî de hene tabloyê me ew e bi zanebû bi zanîn ez vê metewê bi cî tinim yanê. Hemû welatê Ewropayê peywendiyê me re heye. Ku me re hev di neyê tu ê dîsa me bi rêya karê Hev merv bi hev re xeber da. Mîtolojiya kurdî, çîrokê kurdî, stranên kurdî, tewn, xalîçe çêkirin, dezgahê desta, her tiştî yanî çi tê berdestê me ez dixwazim bi wazekî baş Ku li heftê tablo de ez bi kar tînim. Li Swêdê di dibistanan de mamosteyê şêwekarî ye û di ber karê xwe re çi di atelyeya xwe de li mal û çi jî li kargeha formkirina pêkerên bronz tiliyên siyamend hunerê diafirînin. Lê ji bo ku hunermend bigihêje serkeftinên baş, pêdiviya wî heye ku hinek dest li pişta wî xin. Bûka te Jina me eva piştgiriya me her tim dike. Xwe ewnewya bar nakim ev xwesî min tişt bi hev danî. Gehê ti î eva û ya yîft misiya min ser a şigifê min û wir. Navî min Eva ye, peristiyarî nexweş im, car carî ji karî vêne kêşan dikim. Bi taybet kar legal zî û zêroî kon.

Tê bîra me ez çaretê li her derî ve tê xuyanê. Bi bilindaya xwe bi hicmekarî tê xuyanê. Li Zozanê me jî ser Bilinda hemû çiyayê din ê. Serê çiyayê Araratê bi berf dihate xuyanê. Wext ez rû didanîştim min çayê vedixwendam du xwar dîna min li serê çiyê bû. Diya min digot tu tu tu çima hema sah hijmerkarî wî çiyayê yî? Ez lê dinêrim tu çavê te her tim li li wî çiyayî ye. Bêyî rengên Araratê di her çar werzên salê de mirov nikare dewlemendiya rengên tabloyên siyabed baş bibîne. Bêyî mîtolojiyên kurdî, evîn û hesretê, bêyî jiyana koçeriyê û zozanan û bêyî jiyana bi hespan re siyabend nayete naskirin. Hesp Sîmbola berê pişta azadiyê ye. Ya duhemîn jî hevaltiya hesp pirî girîng e jiyana kurda de. Her tim wisa bûye. Bahariya min wexta meriv ketiye tengasiyê ku hespê me newiya Em tengasiyê de diman. Hestê me em ji tengasiyê xilas kirine. Çiyayê Kurdistanê dostê Kurdan in, em ew ya dizanin. Hespê Kurda kêmtirîn wakî çiyayê Kurda dostê Kurdan. Piştî me jiyana ser jiyana Serok Mistefa Barzanî jî xandiye gelek tiştê ku meriv hîn bibe bixwîne jî henin. Ji enîkî şer xwe bigihîne ciyekî dinê, saya serê hespa. ew kiriyanê pêk hatiye. Siyabend dikarî bi saetan behsa pêwendiyên mirov û hespan bike û çendek jî hespên xwe bi me dane nasîn. Navê vê hespê Firyar e. Firyar yanê firî, firêqet, azadî. Ji wê tê yanê hespe hespekî mala apê me hebû navê ya navê ya firyar bû. Her kesî jê hez dikir û ji wê min navê ya danî firyar. Navê vî hespî Barowe ye. Navên Sahek stranê kurdî de lê hêla me tê naskirinê strana baro. Baro du sal berê min amade kir. Evana her dik bi hev re navê ve jî Bêcank e. Ev jî çîroka mîtologiya ker û kulik de. Eposeke kurdî ye ba me pirî tê naskirinê. Bêcang. Evana hemû ça pêşta jî mûgo ji bronz hatine çêkirinê. Merv dikare destê xwe lê xe yanê tu başek merv tîmar bike. Ça merv hespa rastî tîmar dike.

Siyabend pêkerê serokê şoreşa Eylûl û Gulanê çê kiribû û dixwest ku rojekê bikaribe heman pêker bi meznahiya siruştî jî çê bike. Eva hêkela Serok Mistefa Barzanî ye. Eva ji bo Projeyeke mezin merv dikare bikar bîne. Ji bronz hatiye çêkirinê. Hêvîdar im ke rojeke firsend bibînim bi ewka naturî, mezina ya naturî li çê bikin. Ji bo giraniya hêkelê min nikaru ez hildim dayên me cîkî bilind ser wê ez rûdinên ser wê a qise dikim. Ev hêkela li sîmbola Çame Seyîda gotû hêkele kedinê jî min ser Serok Barzanî kiriye sîmbola serhildanê ye. Hespê wî ya, hespê ereb, rado eşek, sîmbola serhildanê ye. Ji bo çim giran çêkiriye eva sîmbola, ev kevra sîmbola çiyayê Kurdistanê ye. Bilinda çiya Serok Barzanî li ser çiyayê Kurdistanê ji wî çiyayî Derbas çiyayê dinêbiye û li enê şêr de şer kiriye. Ji bo wê anê ne tiştekî din e. Wexta meriv hêkelekî çêdike yan jî tablokî çêdike eva piçûka wê ya eskîsa wê ye lê wexta meriv mezin çêbike Bi vî qaydeyî û mezintir me dikare çî bike. Kameraya Kurdistan TV mêvandarê mala Siyamend bû, mala her du hunermendan Siyamend û jina wî Eva. Di hindir vê malê de ku mirov kuda çavê xwe digerîne, her mirov rastî hunerê dêt. Li vir çi tişt ji xwe ber nehatiye danîn yan daliqandin. Mirov dikare bibêje. ku ev weke muzexaneyeke malî ye û jêrzemîna mala wan atelyeya wî ye. Ku hûn dixwazin em ber bi atelyeya me herin, cihê ku ez lê rû dinêm kar dikim, em bişne vir, ez çend tişta li we nîşan bidim.

Ez dixwazim projeyeke ser Serok Barzanî û Şerê Azadî bi hunermendîkî pêk bînim çêbikim. Ewa ça bêjim reşevekirina pê yanî skîsa pê pêşîn. Yanî ev hê ne amade ye? Na na. Hê ne amade ye û gelekî kar dixwaze. Îja ev dema xortaniya wî vê kar bîne. Îja ez ê li ser port ev bikim ku baş bişivê. Fotograf û dokumentê ser dema ciwaniya wî de pir destnîdan nîn in. Yek ez nas dikim ez hevala dipirsim û li înternetê digerim yê demekî bigire lê xêr xweşî ez ê bi neh deh tabloya ez ê Ça serhildan dest pê kiriye, ça şer berdewam bûye ez wêya çê bikim. Eva ça go serhatiya min e li Zozan e, ew ciyê ku me lê kom danîne. Ew kesê ku tu dibînî wira Diyone, Diyone Sewdila. Çîroka serwî ya pir dirêj e. Şerê Qoreyê de hêsîr dibe destê dikeve destê aliyê Kora Şîmalê. Û bira kurdekî sovyetê nasiya xwe dide ya. Alîkariya wî dike û çavê ya qenc dibe. Piştî şerê korê çûn datê welat dîwanetiyê dike. Wexta ez zor bûm ew hê hebû. Ji gund diçû gundê din ê navbeyna gundan digeriya û beyt digot û gundiya

Kurdistan ev qasî dûr nîne. Dûr be jî me hene tişt bi xwe re anîne, me xwe re Kurdistanek li vir a li hev aniye. Sera serî Darê fêkiya û gul û tiştê ji welat me hez kiriye me aniye vira. Wana jî cihê xwe rastî jî pir ecibandiye. Gelê tişt çawa li welat hêşîndibin li vira Kêmî wî ew qasî baş hêşîn dibin. Eva darê tiriyê, dara xoxê, alûçe, çend gul, cirê gula. Mi dî cîkî te henar jî çandine. Lê henar, henarê me li vir in, di nêrê him gul vedi, him jî henar pê va Hêşî mûna û mezin dibin. Eva jê re em me roje dibêjin derdorê gundê me zewiya da derdiket pincar e. Zaroktî da me pirî jê hez dikir û dixwar. Berî pêş de li welat li Kurdistanê gelê ciyê ke ez bikarim van xemê xwe bi bi cî bînim. Baxçeyekî botanîk bi hêkela li hev bînim. Proja hêkelê Serok Barzanî bi naturel wana çê bikim. Dibistane hunermendiyê ji bo zarokên Kurda li Xenewe dibistanekî cîkî ez bingehê wê daynim û mamostetiyê jî lê bikim. Wexta ez vira teqewût dibim yanî pansiyon dikeme pansiyonê ez dixwazim jiyana xwe Bi ciwanê Kurda re tiştêk ez dizanim, hunerêk ez hîn bûme li wan hîn bikim. Kesê Kurde bi huner re mijûl dun piştgiriya wana mer bike. Çanda Kurdî, kultura Kurdî bi destê hunermenda wê pêşda bere. Welatê me pêşkes pêşkeftina me, azadiya me destê me de ne, destê hunermendan e, destê nivîskara de ne, destê ne tenê yek şerê azadiyê bi polîtîkayê, bi bi waznekî din ê dikin. Hunermend di vê aneyî de tiştekî pir girîng dikin. Piştgirtî wan am erv bike.